Авыл кешесе элек-электән почта хезмәтеннән даими файдалана. Ашытлаш авылы почта бүлекчәсе дә халык белән тыгыз элемтәдә тора. Бүлекчә алты авылга 700 ләп кешегә хезмәт күрсәтә. Лилия Гатауллина, Илмира Мөхәммәтҗанова, Илхамия Бәйрамова, Рамилә Сибгатуллина көн дә абунәчеләре белән очрашып, аралашып эшлиләр. Ашытбашлылар татар телендәге дәүләт басмаларын аеруча үз итә. Ялкын, Гаилә һәм мәктәп, Мәгариф, Сабантуй, Салават күпере, Сөембикә журналлары биредә инде күптәннән үз укучысын тапкан. Халыкны газета-журналларга мәҗбүри яздырып булмый. Почтальоннар тәкъдим иткәннән соң һәр гаилә үзенең яраткан газета-журналыннан аерылмый инде ул. Интернет заманы дисәләр дә, интернетта бөтен мәгълүмат бар дисәләр дә, ул игә килгән газета-журналны кулга тотып уку үзе бер куаныч, үзе бер шатлык. Почта хезмәткәрен һәр йортта көтеп алалар. Өйдән чыкмыйча гына вакытлы матбугатка язылу күпләр өчен уңайлы. Почта бүлекчәсенә килеп язылучылар да бар. Җирле халык хат ташучылар хезмәтеннән, газета-журналларның эчтәлеге, сыйфатыннан канәгать. Татмедианың Сөембикә журналын бик яратып укыйбыз. Бик матур, зәвыклы журнал. Хат ташучыларыбыз һәрвакыт газета-журналларны вакытында китерәләр. Балалар кечкенә вакытта Салават күпере, Ялкын журналларын бик яратып укыйлар иде. Кызыбыз укыган вакытта Сәхнә журналын алдыра торган идек. Бик матур, эчтәлекле журналлар.
Ильмира Мөхәммәтҗанова сигез ел буе хат ташучы вазыйфасын башкара. Ул Хәтнә, Наратлык, Акчишмә авылларына газета-журнал тарата. Әбүнәчеләре белән дустанә мөнәсәбәттә. Халык бер яңалыктан да читтә калмаска тырыша. Кеше актив булгач, эшләве дә күңелле, ди Ильмира ханым. Авылда яшәүчеләр бигрәк тә яратып укыйлар газета-журналларны. Алар инде көтеп алалар, бүген нинди газет килде, нинди газетлар, яңа газетлар, нинди газетлар чыкты. Яңадан ниндиләргә язылып була? дип, бик теләп, яратып укыйлар.
Ашытбаш авылы китапханәсенә килеп тә, газета-журналлар белән танышырга була. Китапханә мөдире сүзләренә караганда, авыл халкы бу мөмкинлектән бик теләп файдалана. Безнең китапханәбезгә Татмедиадан бик күп газета-журналлар килә. Халык аларны бик яратып укый, һәрбер санын диярлек көтеп алалар. Э, һәм менә күбрәк э, иң беренче чиратта безнең Арча хәбәрләрен укыйлар инде халык. Яңалыклар белән, халыкның көн күрешен, яңалыкларны белдерүләрне барысын да шуннан белеп торалар инде. Бөтен кешенең дә үзенә ине яздырып алырга мөмкинчелеге юк бит инде. Менә шуңа күрә э, теләгән һәрбер кеше китапханага килеп, рәхәтләнеп, җылда утырып, шушы газета, журналлар белән таныша ала. Журналларны инде без игедә биреп тора алабыз. Бик көтеп алалар һәр санын инде. Чираттырып диярләй укыйлар. Уртак тырыш хезмәтнең нәтиҗәсе дә күренә. Ашытбаш авылы почта бүлекчәсе Татмедиа ачык акционерлык җәмгыяте журналларына яздыру буенча иң күп тираж туплаучы. Бу уңыш халыкның вакытлы матбугатка ышанычы һәм кызыксынуы кимемәвенә тагы бер дәлил булып тора.